Lo Forum Euroregion 2018 se debanèt au Pont de Gard, ont un funt d'animacion fuguèt organizat per lo CIRDOC emb l'ajut de la region Occitània. Èra dins la mira d'una cooperacion politica, administrativa e culturala entre Catalonha, Occitània e Ilha Balear.
Una encasta policiara en occita sus qui a matat Francesc Canat e donc amé la tableta i a una aplicacion qu'es disponible sus lo store e donc es possible de captar Lo cimatge e de far a l'enquèsto en dirècto e de a la fi trapar qui a matat Francesc Canat.
Una mòstra sus lo totèm. De librarier.

Je declare donc que Total Festum 2018 est ouvert ce jour au Pont du Gard.
En primier, pensam que ambe l'Euroregiu, es a dire ambe la Catalonha e ambe las Isles Baleares, sèm avent un espai artistic, cultural comun aquí. E donc la necessitat que los operators, que los actors de la cultura de nòstre territòri poguèsson encontrar d'artistes, d'operators culturals de Catalonha o de Baleares aquí. D'en primièr, d'en segon, aquò permet per los operators efectivament de poder encontrar de partenaris per montar de projèctes comuns que permeton d'aver de subvencions de l'Euroregion e apèi del nivèl europeenc. Coma avèm de ligam istoric, pensam qu'avèm a renovelar Aquel ligam istoric d'uèi, actualament, ambé de nobeltat e ambé una volontat de lo faire avançar. Los medias per nautre a una importància capitala per la difusion de la lenga, del son de la lenga, del vocabulari, de son actualitat, de sa preséncia dins la vida vidanta. E los medias vòli parlar evidentament de las ràdios. de la televisiu e tanben de la premsa. E avèm la necessitat de poder prepausar al monde que lo vòlu una preséncia d'aqueles medià perque se pòt pas pensar fin final que i aguèsse la possibilitat d'aprene l'occitan a l'escòla o dins l'escòla publica coma dicam la dreta e que los calandrons a l'eisit de La formaciu dins la carrièra, dins la vida reala, entendissiu jamai l'occitan e donc los medias efectivament an una importància capitala e pensi que lo la cal marcar d'alhur sus l'eveniment Total Festum manca un funt de medias encara, pensi que cal parlar amé elis,

anciana que cal conservar, que cal promoure, que cal dinamizar. E i a una vivacitat a l'encontre de los totems, i a una dinamica dins los vilatges, dins las associacius a l'entorn dels totems que cal vertadièrament sosténer aquelas iniciativas. E per exemple, los totems se son organizats dins una federaciu, la federaciu totemic, la regiu, Ajudo aquela federacion e contunharà a l'ajudar volent conservar aquela preséncia qu'es cèrta, quasi antropologica, vièlha, mai qu'es completament modèrna e es un espaci de libertat. Lo CIRDOC es l'util de la region per intervenir sus la politica culturala e per intervenir sus lo soten, lo sosten als operators. E lo disioi totara, avèm constatat que i avió una manca prigonda de ligams e de relaciu entre los actors de la region Occitània o de Catalonha per exemple. E donc qu'èra lo ròtle fin final del CIRDOC d'organizar un encastre que per permetre efectivament aquel rencontre. E donc es çò qu'as fait Lo CIRDOC a en prepausar a l'Euroregiu l'organizaciu per lo segond còp, l'an passat qu'èro a Castelnòu d'Ari dins Aude, Ongan dins Gard al Pont del Gard, per lo segond còp donc aquel forum per permetre lo rencontre e la dinamica comuna.
Ongan, aquel segond forum euroregional cultural. Avián decidit de lo dedicar a las culturas populars e al patrimòni cultural immaterial, justament perque es aquí dins las culturas viva, a l'encòp enrasigat dins de millenàrios, mas pro viva ara que se tròba lo mai de ligam entre mond de Catalonha, dels Balears e d'Occitània. Vaquí, doncas avián decidit, sul tèma culturas popularas en dialòg, d'anar sus aquela question e de la sortir de sas endronas que sovent pòt èsser un endron un pauc folcloric, d'espectacle pels toristas, e d'un autre costat un endron sonque de cercaires, d'etnològs, vaquí. Ara, ara que lo patrimòni cultural immaterial, que concernís los, toti los saber far artesanals, la, la, la cosina, los rituals, las fèstas e, e tot an d'impacte gròs dins l'economia, l'atractivitat toristica, lo ligam social e qu'es fòrça important dins de regions coma Occitània, Catalonha o Balears ont i a fòrça monde novèl que s'installan, toristas, d'aver aqueles escasèns ont tot lo monde se rencontra a l'entorn de practicas e de, e de causa comuna e aqueles practiques de causa comuna son totes aqueles fèsta e convivialitat ont son tant d'escasens de descobrir tanben las lengas occitana e catalana.
Seccions, tenim una seccion castelhèra e aquesta seccion castelhèra es molt importanta, tenim 120 personas que trabalhan, que fan assajos cada

De coronar e de baishar.
Soi ací au Forum Euroregionau entà tribalhar dab la web tele Òc Tele e en fai que presenti l'emission Car e Car, qu'ei lo magazin d'actualitat e d'informacion de la cadena. Lo me ròl uèi qu'ei donc d'encontrar e de pausar questions a la personalitat do mitar occitan qui a o ò viscut dens lo mitar. Per exemple, iè qu'ei encontrat a Jean-Yves Agar, qui ei un socioantropològ e qui vien de Pèrigòrd Nòrd, e qu'i a hèit ua conferéncia sus la narracion dau territòri, sou desvolopament economic e sociau, tà ua politica dau PCI, dau patrimòni culturau immateriau, e donc l'idèa qu'èra voilà d'explicar quin se podèva parlar d'economia e de cultura, habir bè, desvolopar l'atractivitat dau territòri, E en hica endavant la cultura èra la lenga occitana. Lo mot qu'aimi mei en occità qu'ei lo mot galeiada. Pr'amor que voilà qu'ei cantaire, qu'ei cantant e qu'ei positiu, dinamic. Lo mot qu'ai mens, qu'ei mens justomènt, lo mot mensh qu'ei negatiu, voilà, que que m'estimi mei lo lo lo mot mei, donc qu'ei mensh. Lo pont du Gard qu'ei u u edifici romat dous magnific, qu'ei u plaser d'estar aquiu.